Eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh ini pendapat ulun lah tentang banjir nah kekawalan ulun kebanjiran pang di kampung sana nah kampung ulun jua itu eh kalo kada salah waktu itu aku ni lagi besepida mutur eh aku ni menuju ke banjar ni biasanya tahun tahun kaya ini ni kan persiapan haul sekumpul nah. kada disangka di perjalanan aku ni kebanjiran, di perjalanan tu aku tegulimpas nah, habis tegulimpas tu ngarannya knalpot ni masuki banyu lo nah habis am motorku kada kawa bajalan lagi, nah yang jadi masalah ni aku kadada bawa baju sama sekali, tapi alhamdulillah lah banyak aja saudara saudara ulun nang kada kena banjir manyumbangkan baju bajunya, selawarnya.

Nah, bini ulun pulang ni menelpon ni menggitir HP ku ni. Kaya ini aja lah langsung kesimpulannya tu kaya ini. Banjir tu kan ujian. Nah, ujian kaya ini ni sebujurannya meuji kita ni handak nyari pahala kah handak menambah dosa kah. Nah, saudara-saudara kita kan banyak ni yang kesulitan wayah ini ni. Nah, Yang kada kena banjir ni mau lah mau lah mengginii nih atau membiarkan aja kah padahal lah nang kada kena banjir nih sebujurannya ini kesempatan kita jua handak mencari pahala mengginii nah mengginii ke saudara kita yang lagi kesulitan nih kan. Hujan ni kan ada tingkatannya, nah tingkatan yang ini kan tingkatan banjir nih, berarti kita bisa mencari pahala secara berjamaah, nah berjamaah semuaan lah. Tapi jangan kada ingat lah niatnya tu niat ikhlas, jangan menunjukkan handak mamer-mamer tu jangan jua, kita tu kan amal ibadah tu kan tuhan yang tahu kan lain manusia yang tahu, kalo manusia yang tahu kurang tarus. Makanya kalo handak baamal tu jangan handak dilihat manusia, baniat tu karna Allah, karna Allah ni biar kita manyumbang sadikit gin dinilai banyak tahu lah pahalanya tu, mun panglihatan manusia ni ada ja kadada baiknya, padahal lah biar kita maniat baik gin tetap ai nah yang lain tu bapadah pamer ja padahal kada sengaja kada sengaja kalihatan dari itu pang kita baamal tu kan, nah itu itu sudah ngalihnya mun dilihat manusia ni kan kalo pas kita baamal dilihat manusia ada aja minusnya. Bujur lah aku kaya ada kaya ini lah kesimpulan akhirnya nih setiap ada bencana tuh sebujurannya diketuk jua hati kita nih handak menolongi kah kada, inilah sebujurannya mencari amal secara berjamaah ya kan nah kaya ini istilahnya tuh yang penting kita tuh. Perhatikan jua ni bumi kan ambil Allah nah jadi sayangi jua bumi ni jangan sampai inya sarik habis am banjir yang dikeluarkan hahaha aduh kaya ini aja lah kesimpulan akhirnya nah nah kesimpulan tarus aku ni kan ngalihai pang lah lain penceramah asli pang ulun ni kan masih gadungan aja pang. Cuman ulun kasian aja pang awan saudara-saudara ulun ni kan, bantuannya lah sedikit kah kada kah tasarah haja yang panting ikhlas ya kan, kita ni kan sama-sama makhluk Tuhan jua, jadi kita ni sebagai makhluk sederajat ni saling membantu kah atau saling meninggikan derajat kah atau saling menyombongkan derajat kah nah kada tahu jua pang kita tu lah ngarannya bumi ni berputar lah kada tahu pang kita Banyak banyunya, banyak hutannya, banyak tanahnya, ya kan, tanah bisa lonsor, banyu bisa meluap, bisa banjir, gunung bisa melatus, awan bisa hujan labat, hujan es batu, laut bisa tsunami, nah itu ujian jua sagan kita.